Halkdan bu habary gizleýärler. Maglumat hukugynyň ýerine köşk dildüwşükleri. Häzir ýurdumyzda covid on dokuz ýa resmileriň atlandyrylyşy ýaly öýken çişmesi gaty güýçlenipdir diýip, ýerli çeşmämiz belleýär. Şu günler şol keselden günde elli adamyň ölýändigini gizlin derejede resmi hasaba alynýar. Öňräk Azatlyk Radiosy Lebap welaýatynda günde ölýänleriň sany ýüz adamdan geçýär diýip berdi. Men bu maglumaty aşa çişirme hasaplaýaryn. Şeýlelik bilen ýigrimi dördünji awgustda Aşgabatda on üç adam ölüpdir. Bu iň ýokary görkeziji hasaplanýar. Hakykat ýüzünde şu günler paýtagtda günde on töweregi adam ölýär. Keseliň merkezi Aşgabatda we onuň daş-töweregi Mary we Lebap welaýaty hasaplanýar. Aşgabatdan on kilometr uzaklykda ýerleşýän Magtymguly obasynda Covid on dokuzdan dört adam öldi, hemmesi kyrk ýaşa çenli. Häzirki wagtda koronawirus ýokuşanlaryň altmyş prosenti ýigrimi-kyrk ýaş aralygyndaky adamlar, has dogrusy, köplenç beýlekiler bilen aragatnaşyk saklaýan işleýän adamlar. Çeşmäniň habaryna görä, saglygy saklaýyş ministriniň öňki orunbasary, Sanitariýa we epidemiologiýa gullugynyň başlygy Arslan Gylyçgylyjow ýigrimi dördünji awgustda geçirilen ýygnakda saglyk ministri Nurmuhammet Amannepesowa Covid on dokuz gözegçilikden çykdy, Arkadaga aýdyp boýun alyp anyk çäre görülmese gaty agyr netije bolar diýipdir. Arslangylyç Gylyjowyň pikiriçe, keseliň köpelmeginiň sebäbi Hindistandan gelip, Kowid on dokuz howp salýan görnüşi bolan deltany ýaýradýan raýatlardyr. Aýdylyşyna görä, saglyk ministri öz orunbasarynyň pikiri bilen razylaşanmyş. Ýöne bu barada habar prezidente bermekden ýüz öwrenmiş. Şeýle-de bolsa, bu barada aç-açan aýdylmasa-da, ýigrimi bäşinji awgustda geçirilen hökümet ýygnagynda Türkmenistanyň Keselleriň ýaýramagyna garşy göreş barada Adatdan daşary toparynyň işleri ara alnyp maslahatlaşylan üýtgemeleriň köpüsi wirusyň ýaýramagynyň sebäbi boldy. ylym-bilim, saglygy goraýyş we sport ministriniň orunbasary Mämmetmyrat Geldinyýazow işindäki düýpli kemçilikler sebäpli işinden aýryldy. Hökümet ýygnagynda Arslan Gylyçgylyjow gorkaklykda aýyplanandan soňra korrupsiýada aýyplanyp derňew astyndadyr. Migrasiýa gullugynyň öňki başlygy Begmyrat Öwezow Hindistandan gelen näsaglardan para almakda aýyplanýar. Ýurtda bu barada resmi taýdan aýdylmaýar. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynda we Ýewropada sanjymdan soň ölümler bar. Bizde-de şeýle ýagdaýlar bar. Prezident köşgünde wirusyň gözegçilikden çykyp, ýokary wezipeli adamlara we tutuş maşgalalara täsir edip biljekdigi düşünilýär. Şonuň üçin tutuş ilaty sanjym edilmeli diýen karara gelindi. Aslynda, sanjym ýürek keselinden ejir çekenlere, bagyr, içki organlary, rak, şeker keselli adamlara edilmeli däl. Emma şeýle hroniki keselli ençeme adamlara sanjym edilendigi barada habarlar bar. Sanjymdan soň ölenleriň bolandygy hakykat. Ýöne bu köpçülikleýin hadysa däl diýip, ýagdaýlardan habarly Türkmenistandaky çeşmämiz Türkmen Helsinki fonduna habar berdi.